Ah, mwiroreri wa maria youtube channel ndakũnyita ũgeni o rĩngĩ happy new year maithe tũtirĩ tonana mwaka mwerũ na ndamũnyita ũgeni mwaka ũyũ Mũ expect maũndũ mega na maũndũ megũtũteithia kĩithuĩ ta mbeũ njĩthĩ, andũ anyitu, tũkũmũrora na mĩena yothe. Rĩu ũmũthĩ ndĩna mũgeni ndĩnake na nĩwe ndĩrenda kũmũ introduce na we no ũkorwo ũmũĩ wana mũigua bandũ na nĩ ndĩrenda tũthome kuma kũwe. Karibu sana. Thank you so much Maria. Ũndũ wa mbere nĩ kwamba kuga thank you so much. nĩ ũndũ wa gũtũ host page irĩ ĩno yaku ya Maria YouTube. Na nĩ enda kwĩboka wa mũndũ guonthe nĩ abatia na akorwo ndũraĩ mũgĩu opportunity ũtonye kuo ũ like ũ subscribe na ũtige comment wana gũtiga comment wana ĩyo is also something good. Niĩ Maria mbĩtagwo Pastor Alice kana Wanja wa Namu nĩguo andũ aingĩ mambĩsĩ kana Alice Namu na nĩ mwendu mwathani nĩ mũbonoku Jesu Kristo nĩ mwathani. Nĩ angenagia na nĩ akenetie ngoro yakwa. Nĩ ndungataga kũrĩa Embu, kanitha wa Abundant Grace Ministries, rungu rwa maguta ma mũthuri wakwa, The Triumph Missions Church. Ndungataga kũu Embu, nĩ mũtarani, nĩ ndagĩtarĩ. Rĩu maũndũ mau monthe nĩmo niĩ ndutaga. No rĩu ũmũthĩ mbũkire at your service madam.

na rĩu ũmũthĩ tũtirarĩrĩria ndeto cia bedroom ka twambe tũtigane nacio itwambe twarĩrĩria ũhoro wa kabeca nĩ ũndũ ũmũthĩ nĩyo topic ĩrĩa watũcarĩria ũmũthĩ and it's a very broad topic nĩ kaũndũ tũtangĩarĩrĩria aba wana tũkanina mũthenya mũgima tũtingĩbota kũwarĩrĩria no nĩ tũrenda kũria atĩrĩrĩ mbeca nĩ mbega kana tĩ mbega vwiti mbeca nĩ mbega tondũ ndũngĩtũra mũtũrĩre ũtarĩ na mbeca ndũngĩmanĩnji famĩlĩ ũtarĩ na mbeca ona kanitha ndũngĩmanĩnjĩka ũtarĩ na mbeca but kĩrĩkanĩro kiugaga that money is the source of all evils andũ nĩ marigagwo nĩ ndũ ĩgĩtũmaga mbeca ciĩrwa is the source of all evils nĩ ũrĩa mbeca iga comfort ikoragwa nako mbeca iga

ũkonaga rĩu tondũ nĩwagĩire mbeca you don't even mind feelings cia mũtumia waku feelings cia mũthuri waku you, you don't care urauga si nimemjengea nyumba si nimemnunulia gari kwani kuna kitu anakosa koguo nĩ ndũĩ ũkĩona rĩu wa mũndũ nĩwambĩrĩria kwĩvurĩria You- no one cares even if you come at 3 am uramauria muranegena niki and you have everything ni nini yaiko kwa fringe ni, unaona eh? Rĩu mbeca nĩ itũmaga andũ magĩa ka independence

kwarirĩria ũboro wa finances kana kwaria ũboro wa mbeca is a very good topic nĩ ũndũ number one nĩ twauga mbeca nĩ nĩ mbega na ii cama mbeca ii cama by the way We- gu- rĩrĩa ũrabota kũ meet your bills na rĩrĩa ũrabota kũ- gũ- gũtwara ciana ciaku i mean good places you know money is sweet lakini twaremwo nĩ gũi control nĩ twauga they can replace love

mbeca ciarĩkia kũbandũ ka independence na ga comfort number two mbeca nĩ iretage pro- issues when we come to deliberation ya, ya, ya responsibilities ũgauka ũkonaga rĩu mũtumia arĩ na mbeca na maybe mũthuri ndarĩ kwoguo ũkonaga mũtumia ara expect tondũ I'm paying the bills nawe wĩke maũndũ ma mũciĩ kwoguo twĩna arũme maratigĩrwo ciama mũciĩ kũbabysit

mbeca turamaruta nĩ ũndũ wa wa financial status ĩrĩa ĩkuo you understand so ũkonaga rĩu kwĩ andũ mathikĩtio nĩ andũ maĩ na mbeca but in real sense andũ acio maĩ ũkombo rĩ they don't enjoy any life mati enjoyaga maica tondũ rĩu mbeca nĩcio iragũ control mbeca nĩcio ũrerwa ĩkarĩra ngari

twĩtĩkĩrei gũtuĩka andũ evokeku rekei twatuĩka evokeku mm. nĩgetha nacio mbeca mm. itikarete kĩndũ twĩtaga revenge mm. tondũ rĩu maria mm. ũndũ ũcio wĩngĩ wa mbeca igakũbũthĩrwa naĩ mm. mũndũ kwabiraga mbita Nima uka ukagua tu mbita mm. ukegwa tu mbita mm. ati uyu ni namuigire wira no munthi valentine wanatini aragurira mawa Kuna kũrĩa aratwara. Kwĩ na kũrĩa agũtwara maũa. Nĩwona ũmũthĩ Valentine tĩ nĩ agũkũrĩra chocolate. There is a friend of mine ũrambĩrire eraga mũthuri wake I love you akamwĩra okay. Imagine. Imagine. Na me nyũmba ĩmwe. Ĩĩ na maĩ nyũmba ĩmwe. Rĩu kĩbiko gĩakinya bau kĩambĩrĩria kũrara atĩ Kĩambia tondũ gũtara mbeca tha. nĩ ironeka tondũ you are being provided with everything. Nĩ ngwenda kwĩra andũ tũtitonyaga kĩbiko rĩ nĩ ũndũ wa financial power. tũtonyaga kĩbikori nĩgetha tũgĩe comfort twĩgue korugarĩ ka unine- oneness nĩ wona so mbeca nĩ itũmaga andũ matuĩka bitter rĩrĩa maria raici i made you grow no nĩ warega kũ reciprocate wĩra ũrĩa nakũrutĩire rĩu tũhũthĩre mbeca wega na tũtĩe mũndũ guothe wĩtĩkagĩra kũ invest in us mũndũ guothe wĩtĩkagĩra kũ invest in us twĩtĩkĩre tu gũtuĩka very faithful

wari ũkĩrĩrĩ aba a- atwenderia nguo kwĩ wĩngĩ ũkĩrĩrĩ aba tunagũrĩra ciana iratũ rĩu mbeca ino wana ndanenda kũmenya iraigĩtwe ciake cia wĩra rĩu mbeca nĩ ciendaga ũ- andũ aĩrĩ mararuta wĩra mũndũ wĩna karuo ga kwetha mbeca tondũ marioka kũrwo ũtarĩ na ruo rwa kwetha mbeca mbeca imũrĩa ũkũbũthĩra nĩma

weka window shopping ugacoka ugeka impulse buying indo iria wona ugika window shopping uragura na mutarayamba ngano so mbeca nĩ ciendaga discipline na mbeca nĩ ciendaga mũndũ wanaicaria akamenya akaihũrwo. gũcaria mbeca kwĩ ruo nona so wona twatigwa mũciĩ twĩ twĩ a- aramati ya mbeca iria twatigirwa tũtituĩke faithful tũtiĩtĩkĩre gũtuĩka faithful na nũndũ twatuĩka faithful nake mũndũ ũrĩa nake ũratwĩvokera mbeca nĩ akũthiĩ na mbere agĩtwĩvokagĩra mbeca icio you understand aya ũndũ ũcio wĩngĩ mbeca nĩ ciendaga commitment mbeca itiendaga kũigwo ũguo itarĩ na wĩra Ĩĩ. nũndũ mbeca ciaigwo ũguo itarĩ na wĩra nĩ ingĩcaga wĩra Ĩ, nĩ nĩ raithi mũno kũva mbeca wĩra koguo nĩ weka mũthuri yao kana mbeca nyomba ĩ akauga mbeca ino nakũnengera nĩ cia visi You under- commit that money mbeca ino nakũnengera nĩ cia shopping mũtumia akorwo nĩke wava mũthuri mbeca akamwĩra mbeca ino nakũnengera nĩ cia gũtuithia kahũa nĩwona so ndũgaũke na mbeca tu ũke na iga kũ nyomba ũke na imagine muonthe mwĩna grace ya gwĩkara na mbia kwĩ andũ matekara na mbia nyomba ĩmwe one of them has to be inside the other

if we don't commit money tũngĩrega kũva responsibility mbeca icio tũracaria tũgacaragia mbeca na tũtikona tũgacaragia mbeca na tũtikona umithio wacio tondũ rĩu ciũkire nĩ itonyirie marimarĩ mengĩ mm. mbeca cia VC nĩ igũrĩre ng'ombe irio mm. mbeca cia VC nĩ ithiĩre mm. kuona mami arwara koguo there is no way gũti progress tũkona mm-hmm. ya mbeca icio koguo it is important rĩrĩa tũrathũkũma tũkathũkũmaga twĩ na njenda thũkũma wĩ na njenda atĩrĩrĩ mbeca ino nĩ racaria tondũ nĩ naicaria nani nĩ renda gwĩka 1 2 3 mũndũ guothe ũbokacaga na mbeca ciake nĩ wonaga matunda ma wĩra wake no mũndũ guothe wetagĩrĩra nginya mbeca ciũke atĩ nĩrĩa akaibangĩra my friend ũgekoranga nĩ ugire wĩcokerie ngatho

wakorwo kathũkũmaga ũtarĩ na kĩoneki kĩa mbia ciaku mm. ũgekora the end of it all no ũbũthĩre mbeca naĩ mm. na gũtirĩ ũndũ weka mm. mweri ũgĩũka kũthira rĩngĩ wana wĩna mathirĩ tondũ wana iria ũraĩ nacio wana ndunamenya wana ndunana ndunaibuthire nothing mm. guti undu wikire mm. no lakini ukirikia kuthiria mweri mathiri mengithite urarigwa atiri ni waribirwo musara ni gutiko mm. wairwe no tondu ndwai wai mbesa watwarire ku just because you you you

mwĩroreri wakwa wĩ mwega ndoka kũrehere skiza called ya kĩrĩro- kĩrĩro na rwĩmbo rũrũ nĩ rũmagĩrĩria ngoro nyingĩ na nĩ thengio nĩ tondũ ũguo mũkoretwo mũkĩrwĩnyitĩrĩra skiza called ya rwĩmbo rũrũ ũkuoya thimũ yaku ũthiĩ sms-inĩ kana message-inĩ ũandĩke rĩtwa skiza wandĩke 7633572 7633572 weka ũguo nĩ ũkorwo ũndathimĩte mũno na nĩ ũkorwo nĩ supportĩte mũno asanteni sana

tũthũkũmaga twĩ na our intentions mm. na wa mũndũ wa mũndũ maybe akona mbeca nĩ cia wa mũthenya cia andũ a bodaboda mm. kana andũ a nduka mm. kana andũ a matatũ mm -hmm. akorwo nĩ cia the end of the week ta cia andũ a mũnjengo mm. ikorwo nĩ cia mũico wa mweri andũ arĩa makoragwo mandĩkĩtwo mũico wa mweri mm -hmm mbeca icio wa mundu wa mundu akithukuma guti mundu tendete kuigua rugari wa mbeca ciake mm -hmm. so the best way ya ku resolve issues cia finances thini wa kiviko mm -hmm. ni gukama up na budget mm -hmm. koguo mukinamenya atiriri

that is our budget tugaoka riu on the drawing board muthuri no kura nikio thukumaga mbeca nyingi ukira mutumia so ni agukomiti like 60% nake mutumia arute 40% no ni ngwenda kuga atiriri maria slogan iri ya kuga mbeca cia mutumia ni cia mutumia na mbeca cia muthuri ni cietu Na nĩ is a ĩkoretwo. selfish and self-centered slogan nä gå kinyä rä ria må ndå tondå tå gä tonya kä bikori maria gå ti må ndå å tonyaga kä bikori agateithue

nake mutumia arute 30000 angikorwo ni kawina tubesa tunini kana mutumia ni aruta 70000 na muthuri arute 30000 because that is ugu ni gukubana na na riri ni ngwenda kuga na ni ngwenda aba mbitikiria i cancel andu ara maratonya kivikori ni ngwenda kuga angikorwo ni wisi wi issues cia finances uvikie mundu wikirathi giaku financially Okay.
angĩkorwo nĩ wĩsĩ you know how to intimidate mm. vikia mũndũ wĩna kĩrathi gĩaku financially mm. tondũ mm. wavikia mũndũ wĩ nthĩ yaku financially mm. kĩviko kĩu nĩ wagĩkwaga interferent with mm. tondũ ũkambĩrĩria kuona ta kwa iwe a waste of time mm. ũkambĩrĩria kuona mũndũ kwara ngua wana mm. ũkambĩrĩria kuona kwa nini natoa pesa mingi kuliko yeye mm. you understand mm. so why we come up with a budget nĩ ũndũ wa rĩrĩ maria mm. nĩ ũndũ rĩu niĩ nĩ nathũkũma ngiri ciakwa 20 yeah. na nake muthuri ni wa thukuma ngiri ciake thate uririkane kwi bindi akamitia arata ake Ĩĩ. maria umenye wi mwite ciathi ni atumia na tondu wi mwite ciathi ni atumia tiko gatindega kwi muthuri waku kimwira tamba ngiri ngacukume nyinwa ng'ania so what you are going to do with this budget ya ngiri 20 no gwitigariria ciaku ngiri ithano wetigariria niki because you also have your personal Yeah. issues

si ali- alilipwa mi- elfu nne mjengo Saturday kwani hii- hii hii ni hii ni shopping ya elfu nne tiga kumbanje tena elfu nne tondu wanake akali kwa yosuru uria manyunya gathainya akari kwaga irio cio tuko na mariaga na thirĩ koguo a- angĩkorwo nĩ waria nĩ mariba kwa ngiri inya nĩ a- nĩ enukia ngiri ithatũ

agenda cia mbere nĩ cia mũtumia ũcio nĩ arenda kwĩgũrĩra kaguo kega ndakathiage wĩra andũ makĩmũroragie makĩriga gũkũ matararega Nĩ kuga ũkomire. o nake ĩ we no amarĩbagwa lakini agatera tondũ eyũmirie eyũmirie nguo ciathĩre nĩ riũa maria ciathararire andũ ana marigagwo mwathani ũyũ nĩ wa mwarimũ ũyũ nĩ wa ndagĩtarĩ ũyũ nĩ wa so and so nĩ wona

cia gũtinua rũni koguo igakoragwo i ngiri 23 nĩwona rĩu rĩu wa- thĩinĩ wa ma project cia kĩbamĩrĩ wakora nĩ twakinyia ba project cia bamĩrĩ nĩ wega twĩkare ndĩ na tũibe time project cia family ti cia kũrũgĩrĩra project cia family ti cia gwĩciria you can do them

you understand eh? angĩkorwo mũtumia nĩke woca rũni athiĩ agũra ngari mũthuri arenda gwĩkĩrwo abo nĩkĩ okay tika tika ciumane na mũtumia you understand eh? tika mũtumia nĩ atĩrĩrĩ for the purpose of the future you understand eh? tiga mbĩkĩre mũthuri wakwa nake mũthuri ũyũ nĩ atĩ for the purpose of the future tiga nĩ involve mũtumia wakwa no ti atĩrĩrĩ we nĩwe ũramwĩra ko ndakoragwo mũtumia waku ũrenda you know don't force angĩkorwo mũndũ nĩ wabangeke kaũndũ tiga kĩũndũ kĩu gĩa kũ involve kiume wanake na thĩinĩ tondũ akĩgũra plot ĩyo he knew why he was buying it akĩgũra ngari ĩyo nĩ ũramenya nĩ ndwĩkĩra no korwo aramenya ngakuaga andũ gũkũ na mũtumia wakwa agatindaga akĩnegena koguo sitaki pesa yake tondũ nĩrenda gũkuanaga na ngari ĩno Yakwa. ũrĩa nĩngĩenda you understand so when we come to family project

icio nĩ nyingĩ na no ũgũka mid term mm. nĩwona mm. koguo mwana ũcio athiĩ cukuru like five weeks mm. teguo mm. wamũba ngiri icio koguo nĩ ta kũwa wiki abatiĩ kũbũthĩra ngiri mm. mwana ũcio athiĩ cukuru mm -hmm. akĩambĩrĩria kwandĩkana mm. Mm. nifurie nguo mm. nifuri nuona mm. mwana ucio ni wagia ka direction ga kugura tutawa twa kurevia no tondu ai na mbeca excess no uramenya wega not during our times na tiko turaruga turere ciana bwana ni ciana ciakwa ndireraga guo eh, during our time wa mbeca gwegana

tukagĩa kavinda karĩkũ ga kũthikĩrĩria mũtumia mm. tukagĩa kavinda karĩkũ ga kũthikĩrĩria mũthuri mm. no kũra kwĩ maũndũ maramũva stress mm. no kũra kwĩ maũndũ maramũva depression lakini tondũ rĩu twĩkaga maũndũ wa mũndũ tondũ we are able to finance everyone mm. no atũ finance ciana ngari yao mm. no atũ finance mũthuri ngari yake mm. no atũ finance mũtumia ngari yake mm -hmm. but let me ask you mm. tukagĩa kavinda rĩ ka family gathering

no tũkĩrĩkĩrĩria ĩ nĩ ta mũtungatĩri ndingĩaga kwĩra andũ waga kwĩbokeka na kũruta nyombarĩ ya ngai ciaku nacio nĩ ikũrĩwa mũno nĩ ikũgĩa memenyi koguo finances ngai nĩ atũrathimaga na ũtonga nĩgetha tũrũgamie wĩra wake so those of us who go to church tuĩka kĩrathimo thĩinĩ wa kanitha ũcio

No ĩno tiyo ya mũthia. Tũkũthiĩ o tũkĩthomaga maũndũ maingĩ, tũbatiĩ gũikara atĩa, tũcoke tũmenye atĩrĩrĩ, tũgĩ support anaga next time ĩyo tũkarĩrĩria tũ support anaga, ũgacoka ũkanjia kuona, ũkanjia kuga mũndũ ũngĩ arakuona ona nĩ wakĩthera rĩu, rĩu ti Maria ũrĩa, nĩ Maria ũngĩ. No kaĩ rĩrĩa ũtarĩ kĩndũ, ndagũtambũraga. The same case kwa mũthuri. Rĩu nĩ tũkaendaga kũmenya maũndũ acio,